Bwrdd da pawb. Gobeithio bod chi'n ei gweld fi a clywed fi. Good stuff. Da iawn. Rhaid, bwrdd da i gyd. Uh, croeso i sesiwn 5 dydd mawrth. Mae'n hanner tymor, ond fel chi'n gallu gweld, ni dal yn neud sesiynau ni er bod gwyliau ysgol. So hyn o'r fwy o rheswm i chi cymryd rhan, achos bod ddim gwaith ysgol neu um, sesiynau byw gyda athrawon chi i wneud uh, wythnos hyn. So fel chi'n gwybod yn barod, ni'n mynd i fod yn wneud wythnos gyfan o gweithgareddau dros hanner tymor, yr un peth a ni wedi bod yn wneud hyd yn hyn. So welcome to today's session. It's Tuesday and it's half term. So no school, no lesson, so even more of a reason for you to join us and do some physical activity first thing in the morning. Uh, it's a great uh, excuse for you to come and join us because you haven't got anything else that you need to be in, such as lessons and things. So that's really, really good. Uh, cyn mwyn i'n dachrau bore yma, oedd un peth oedd yn wahanol yn sesiwn diwetha fi, o'n i'n gwisgo'r hat hyn. Ok, oedd y hat ma gyda fi, oedd hi'n eitha oer, nôl dydd Iau fi'n credu o'n i'n neud e, a o'n i'n gwisgo hat, so un bach eitha rhwydd i chi i gweithio mas uh, tro diwetha. Uh, mae un peth arall eri, mae botel dŵr fi yn wahanol, ond dim hwn yw'r peth ti yn wahanol. Okay? Mae botel coch fi, fi ddim cweith yn siŵr beth fi'n rhoi. So gobeitho erbyn sesiwn nesaf fi byddai wedi ffindio fe, ond am heddi fi nôl i'r botel gwyn. Ok, so I'm back to the white bottle today, it's not the thing that's different, it's just I've lost my red, red bottle, I'm not sure where it is. So botel gwyn am heddi, but there is something uh, different for you to try and spot, ok? So, pum munud, pump gweithgaredd, eh, ni'n gwneud pethau gwahanol heddi, ond ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar coesau neu tipyn bach heddi. Ok, so mae eisiau bod ni'n twymo'r coesau lan yn rili dda. So, gobeithio bod gyda chi digon o le, ni'n mynd i dachrau twymo lan, ni'n mynd i dachrau just cerdded ar y spot, Jyst i dachre cael y gwad i symud rownd y corff. So we're just going to start moving. Traed yn symud, breichen yn symud. A wedyn mewn i speed o fel lan tyma bach. Go bit quicker. Good stuff, da iawn. Gobeithio bod chi wedi enjoyo gwylio han y tymor. Gobeithio bod chi wedi cael dod yn neis ddo. Bod chi wedi gallu mwynhau getre, oedd y tywydd yn oce okay ddo. Uh, gobeithio wneud i aros yn sych heri to. Oce, okay, so ni'n mynd i fynd mewn i Night Sirens o Star Jumps.

Pum, pedwar, tri, dau, un, a stop. Yn ei siglo bach i'r coesau. A'i breichiau. Yn nawr, ni'n mynd i jumpo lan y lawr, ond ni'n mynd i adrodd twist. So ni'n mynd i jumpo a twisto. So just off y llawr, Ond yn rhywun yn siŵr bod calon i'n gweithio a twymo corff lan. O, da iawn chi. Dyma fach o ddŵr. So pump gweithgaredd bore ma, ni'n mynd i wneud plank a twist, so fi'n mynd i lawr ar y llawr, gallwn ni fod yn mynd lawr ar pengliniau ni os ni eisiau, a ni'n mynd i fod yn agor a troi'r corff a stretcho fe mas, so na gweithgaredd un, gweithgaredd dau, yw'r wall sit, so ni'n gwneud hwn o blaen, gweithio'n rili really galed ar y coesau, so byddwn ni'n ôl yn erbyn y wal, a byddwn ni'n eistedd a byddwn ni'n teimlo y quads yn rili, really, rili really gweithio. Rhif 3, byddwn ni'n gwneud y side steps, a twtio llaw, so byddwn ni'n bach o les, so byddwn ni'n mynd gros, Twtio llawr, nôl ymlaen. Rhif pedwar yw o Russian twist. Ok, so mae hwn yn gweithgaredd sy'n gweithio ar y core, ok, abs ni. Iawn, so byddwn ni'n gallu twisto unwaith to. Ar un ola, glute bridge. Iawn, so mae hwnna'n mynd i fod yn gweithio coesau to. Ond ble oedd y wall sit yn gweithio ar ffrant y coesau, Mae'r grwp rydyn ni fod yn gweithio ar cefn y coesau. Iawn? So mae'r un cyntaf bach yn tricky am y cwpl options, so na fi egluro chi cyn bod ni'n neud yr amserus. So the plank and twist, ni'n mynd i fynd lawr ar dwylo y traed ni, a ni'n mynd i fod yn agor lan i'r un ochr, yr un peth yr ochr arall. Os mae hwnna'n rhy galed, if it's too difficult, we can go down onto our knees, ond pan ni'n troi, byddwn ni'n goffod dod ar un pen blin off y llawr. If we keep this knee on the floor, we can only go that far. So we take the knee off the ground as well and we can stretch right out. Nôl i'r llawr, a rownd fel hyn. So mae doi opsiwn gyda chi i wneud ar hwnna, iawn? So, rydyn ni cael amserydd. So pa fo'n barod? So mae'n lawr ar y llawr. A ni'n barod. So mewn i'r position hyn, a wedyn agor mas. Trio cadw canol y corff yn llonydd. Da iawn. Neis o araf, nice and controlled. Not too quick. Da iawn chi. A rest. Good job. Bach o dŵr. A wedyn ni nôl mewn yn bar o to. I fe neu noi to, so cofiwch os gael pengliniau. Mae'r penglin yn dod off y llai. Oce. Okay. A troi. Da iawn. Chi'n cael fynd. Pum eiliad. Da iawn. Fe gyfgareth ni doi o wall sit. So ni'n mynd i fod yn defnyddio'r wal, ni'n mynd i fod yn eistedd nôl yn erbyn y wal. Plygu pengliniau ni, a ni jyst yn mynd i fod yn aros yn yr unfan. A byddwn ni'n rili gwitho y quads ar y gweithgaredd hyn. Iawn, so mae eisiau ni ffindio wal, neu rhywbeth gallen ni pwyso yn erbyn, mynd yn barod, a bant ni. A ni jyst yn mynd i aros yn llonydd,

Cofio nadlu mewn trwy trwyn a mas trwy ceg. Cwbl eiriau ar y tôl. Da iawn. So gweithgaredd 3. Nesa. So bach o symud nawr. So ni'n mynd i fod yn ochr gan mi. Side steps. A totio'r llawr. So defnyddio y braich tu tu fas, okay, the outside arm to touch the floor each time. Ni'n barod, so chi ddechrau un ochr, a bant i ni. Pan ni'n mesur lawr, trio plygu'r pengliniau, a ddim just plygu lawr o'r cefen. So when we're touching the floor,

Da iawn. Ok, Russian twist. So ni'n mynd i fod yn mynd lawr ar y llawr, eistedd ar y llawr, tra ni'n fflat ar y llawr os ni moyn, neu ni'n cofio off y llawr, a ni'n mynd i fod yn twtio'r llawr bob ochr. Oce. I wneud hwn yn anoddach, a mae fe'n mynd lot yn anoddach, os ni'n dod â trad off y llawr, nawr ni'n rili'n gweithio. So dim rhy gyflym neis a araf. Da iawn. Good job. Gyda hwn hefyd, os chi'n mwyn pwysio fe i yn fwy galed, os chi'n gallu eistedd, a rhoi traed chi mas yn syth, Mae hwnna'n mynd i fod yn really, really gweithio yr abs, okay, a'r core muscles. Mae'n amheru, fi'n mynd i wneud yn y canol, so dwi'n trad off y llawr, cadw cyn bwysedd, A just torchio llawr bob ochr. Da iawn. Beth di benni nawr? Hwnna'n tuff. Reit, yr un olaf, bydd dal yn mynd i fod ar y llawr, so lot o gwaith ar y llawr heddi. Ni'n mynd i recordo lawr o'r cefau ni, traed yn fflat ar y llawr pan gliniau wedi plygu, a ni'n mynd i fod yn codi'r penol off y llawr, a ni'n mynd i fod yn mynd lan yn syth os ni'n gallu. Ok, so ni'n mynd i fod yn gorwedd ar llawr, a wedyn byddwn ni'n gwasgu trwy cefn y coesau, a dal am lan am ryw 3-4 eiliad, wedyn dyn nhw lawr, nôl lan to,

Da iawn. So hynna chi'n dala fe, the longer you hold it, the more you're going to be working. So i ddechrau, tri neu pedwar eiliad yn iawn, a wedyn gallwch chi pwysio fy mlaen yn galetach wrth chi fy mlaen. Okay, so nôl, bar ni fynd y to, 30 eiliad nôl am ni. So lan ni, am cwpl o eiliadau, a lawr.

O, da iawn chi. Yn diwedd y sesiwn, chi fy nôl lan y trad, os chi moyn grabo botel dŵr chi, ni'n mynd i cwlo lawr, so ni jyst yn mynd i dach y cerdded rownd,

Da iawn, just siglo. Coes y tyma bach. Da iawn, chi wedi ffind y tyma bach o lle. I sefyll yn i mestyn lan. Mae'n lan o bus y trad ni os ni'n gallu. A wedyn mynd lawr, plygu drosto, stretch y cef yn y coesau. A nôl lan. Trio touch y to. A lawr. Just hongian drosto. Ni bod yn teimlo fel bac y coesau lawr y hamstrings. Da iawn. Rydyn ni'n ôl ar ein camel to, jyst bleichio lan yn ei fyny'r ochr. A rydyn ni'n ôl i'r canol ar ochr arall. A nhw lawr i'n eto. Da iawn chi, wyneb ni lawr yn llawr. Yn ni'n mynd ar un pen glin. Wedyn ni'n push ymlaen, so byddai'n stretch o mas y hip flexors. Good job. A wedyn yn ni'n hamstrings hefyd, so roi'r gos nôl ar y heel.

Good job, and just shake them off. Da iawn chi. Ymdrech ffantastig heddi, chi'n gweithio'n rili, rili galed. Cofiwch, uh, efo digon o ddŵr. Yn wedi os ni wedi bod yn chwysu, so mae'n rhan rili, rili bwysig. Uh, cofiwch bod sesiynau ni rhedeg trwy'r wythnos, wythnos hyn, so fori bydd Steve gyda chi, a wedyn bydd Steffano dydd Iau yn ddau nôl dy Gwener i gorffen y hanner tymor. So diolch yn fawr iawn a enjoiwch gweddill dydd chi. Ta-ra!